Viewers dawm tak tak te ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun tum chu hun kal tawh a kir leh Charlotte Annie Moberly leh Eleanor Jordan te chanchin kan ngaithla dawn a ni. Charlotte leh Eleanor te chu an hna thil ah France ram ah an awm dun a, ni khat chu France ram a an awm ve ta chu Palace of Versailles chu tlawh an tum ta a, an phur dun khawp mai a, a len tham em avangin map te chu an keng a. A hmun an han thlen chuan a ropuiin hmuhnawm an ti em em a, an kal kual zel a, lal in lian tak kianga huan zau leh nuam tak chu an han fang leh a. Huan chhung an luh hnu rei lo teah chuan mak tak mai hian boruak te rawn inthlak danglam thut in huan tlawh tu te, tourist, ho te chu an bo ta duak mai a, hmeichhe inchei danglam tak. kum zabi sawmpariatna mi vel ni awm hi an hmu a, an map ken chu an han en thin a, an awmna hmun nena inmil reng reng an hmu ta lo va, Charlotte chuan an sirah chuan chawlhbuk hlui ve tawh tak hi a hmu a. Hmeichhe pakhat hian thawmhnaw var hi tukverh atang hian a lo thing pharh pharh a. Chumi hnu lawkah mi pakhat a thawmhnaw en chuan huan enkawltu ni awm tak hian ngil taka kal phei zel turin a hrilh a. He hmuna an kal lai hian hlauhthawnna leh rilruhriawmna in an khat a ni tih an sawi a. Eleanor-i chuan an phei zelna ah chuan hmeichhe pakhatin naupui kengin naupang nen an lo awm dun a. an chet miah loh thu leh lemziak che thei an an thu a sawi a. Madam Tusauchi milem siam te pawh a ang a ti ni. Engkim mai chu an han hawi kual vel chuan a tak ang lo an ti em em a. Thingkung te chu a nung loh hmelin mi in a tak ang deuh a an siam chawp hi a ang hle a, ni in a chhun bik lai emaw rawng han in pawlh pawh a awm lova a plain tawp a, Thli in a chhem her her ang pawh kha a awm lo va, a ding tawp mai a ni. Thingkiang ah chuan mi pakhat thu hi an hmu a, a lo hawi phei a, Eleanor-i chuan a hmel chu ngainat awm loh tak leh vun rawng thim lam mitmeng rorum tak a neih thu a sawi a, kan lam a rawn hawi na a chu min en pawn ka hre lo a ni a ti a. Midang pakhat sang lam Mit meng dum leh meng lian ve tak, sam dum kir chhep leh lukhum tung ût khum hi a lo kal a. Chu mi chuan Petite Jiaon Bridge lam chu kawhhmuhin an phei ta a. Charlotte chuan bridge an kan lai a, a hawi phei leh chuan nula pakhatin phul hring dupah hian lem a lo ziak lai a hmu a, chu nu pawh chuan lo hmu vein an in en liam ta a ni. A tirah chuan tourist emaw a ti a, Mahse a thawmhnawaha kha nipui kawr fual leh lukhum parh a nih vangin a tun lai lo riauin a hria a. A hnua Charlotte-in a ngaihtuah let lehnaah chuan tut ang ni lovin Franz lalnu Marie Antoinette a nih ngei a ring a. Mahse Eleanor-i chuan a hmu ve lo thung. Tichuan, lal in chu an va thleng leh a, an thil hmuh leh hriatte chu midang an va hrilh ve mawlh mawlh a, mak an ti hle a. Hotel pakhatah thingpuite inin Eleanor te apartment-ah an kir leh ta a ni. Charlotte chuan a unau nu hnenah an zinna chungchang ziakin lehkha a thawn nghal a, Palace an fanna te mak a tih thu leh lal huan chu a hrang a nih a rin hial thu a sawi a. An thian dun chuan an thiltawn chungchang chu lehkha a ziak chhuak ve ve turin an inti a, Khami-ni khan event lian tham tak awmin an practice lai an hmu niin an ngai a, mahse Lal in hlui enkawltute chuan chutiang engmah a awm loh thu an lo hrilh a, vawi tam tak palace chu tlawh nawn lehin a hmaa an kawng zawh leh thingkungte lei an zawhte chu an hmu zo ta reng reng lova. Entik lai pawn mipui chu an khat mup reng bawk a, a hma a an hmuh kha engmah an hmu tawh reng reng lo a ni. An thil tawn chu sawifiah ngaihna reng reng an hre lo va, lehkhabu a chhuah an rilruk ta a, an lehkhabu hmingah chuan An Adventure Nineteen Eleven tiin an phuah a, hlawhtling takin an tlang zarh thei a, mi tam takin an awi a, awilo pawh tam tak an awm bawk a. A hnu lawk kum rei lo têah chuan Lal huan map hlui chu hmuh chhuah a ni ta a, Eleanore te thian dunin an lei zawh an sawi ngei mai kha a lo chuang kiau mai a, map dang rêng rênga an hmu lo a ni. He thil thleng hian nghawng a nei lian hle a, mi tam tak inhnialna pawh a chawk tho nasa a, fimah te hial an siam chhuak ta a ni. Khatih zawng kha ni se, ka channel te min lo ngaihhlut sak avangin ka lawm hle a, ka video te min lo like a, min lo subscribe sak turin ka sawm a che u.